tuchun ah i ruahṭi dingin tlangtar kai timmi kai thimmi cu na thluachuah rel ti si lai i Pathian thluachuahnak hi pakhat hnu pakhat i van rel a si ahcun chim ding khi tampi a um i tahchunhnak kan van lak a si ahcun covid-19 a um ruangah kan dawtmi hna an zaw a thimi cheukhat zong an um ngaih a chia ngaingai. Asinain tuanbia kan kir ṭhan a si ahcun tahchunhnak ah Spanish flu hna cun ah vawleicung milu cheuthum ah cheukhat kha an rak thi. Cu he tahchunh ahcun COVID-19 nih ah COVID-19 ruangah a zawi i a thimi cu chim tlak lo bantuk te khi si. I kam khat lei ah COVID-19 hi a chiatnak tampi um ko bu ah khin ramkhat le ramkhat karlak ah i pehtlaihnak hna a fehter khun. Ramkhat le ramkhat karlak ah rianṭuanṭinak hna kha a van um khun. Zeicahtiah a ram pakhat lawng in zeitihmanh in kan i veng kho lo. Cucaah cun ram pumpi in ṭuanṭi kan hau. ṭangṭi kan hau ti kha an hmuh khawhmi a si. Cucun si hna zong kha an van ser khawh zau i Kakwe si hna kan i chun dih i kan khuatlei ah cun hnangam ngai si kanmah Denmark hna hi karh ngai ko bu ah hin cozah nih a ong dih cang i zeihmanh phihkharnak zong a um ve hlei ti lo. I hei chim duhmi cu kum khat kum hnih te a kal bu ah khin aa tlangrai pakhat bantuk sawsawh ah khan ruah a si cang i cu nih a van chuahpimi cu ramkhat le ramkhat karlak ah i zumhnak rianṭuanṭinak zong kha a van chuahpi ka kha positive lei in ka van chim duhmi khi si. I Kawlram ah buainak kan tong cuahmah lio a si i a har ngaingai. kan dawtmi hna, kan khuami hna an zaam, ramdang hna ah khu an sa. I Mizoram hna an kal hei ti bantuk khan kan i ṭhek dih i kan khuatlei ah cun thil chia a chuak ngaingai. Kam khatlei van zoh ṭhan a si ahcun a luanciami tuanbia kan zoh tikah kum zabu, ah sorry, A voikhatnak ralpi lio hna khan million pakul hrawng an rak thi. A voihnihnak lio ah khan million sawmriat hrawng hna an rak thi. Rom chan lio hna kan kir le bang ah hin cun aa kei le atu Eden pa sia Isaac te pawl hna le bang hi cu an kenghnamtu hrawng hraak hmanh ah hin an kan duh hnga ma ti awk phun khin kan si i ṭhawn a rak uarmi, a pumrua a ṭhami an rak si. Cu lio hna chuak loin atu chun kum zabu pakul le pakhat ngai a chuak kan chuahmi hi mi van ṭha taktak kan si. Kamkhat lei van ruat ṭhan a si ahcun Laimi phunhuap in atu bantukin harnak kan tong ruangah lungrualnak tampi kan ngei i a bu in rianṭuanṭi a herhnak zong kha kan van i fiang chin lengmang. i kan ṭhuṭi, kan dirṭi, kan eiṭi, kan i bawm dih tikah hmailei ah hi lungrualnak kan neihmi nih hin tampi teinak kan hmuh a chuahpi lai ti zong kha zumhnak ka nei i thil chia chungin thil ṭha tampi relawk kha a um ṭhiamṭhiam. Eidin kong kan zoh a si ahcun hlanlio ahcun ei awk um lo ruangah a rak thimi tampi an um i atu ah cun vawleicung huap in kan tuak a si ahcun ei lo ruang i thi ding nakin ei tuk ruang i a thi ding hi kan tam deuh cang. Tahchunhnak ah US ram pakhat lawnglawng nih khin obesity timi a thau tuk ruang i thlop a herhmi pawl caah US dollar in billion zahnih hrawnghrang hi kum khat ah a dih peng. terrorist le Al Qaeda pawl an ra lai le an kan kah lai le kan thi lai timi nakin McDonald le KFC kan ei tuk lai i kan thi lai timi hi chance tam deuh a um. Kan fa kan nau le Europe, US hrawlhrang, Australia hrawng a ummi kan ngakchia pawl khi an i piah tikah aa hi ning nan fa hi cu nikhat ah a tlawm bik in kilometre panga a kal peng a hau ti deuhmi lawngte khi kan si cang. Zen powder hnak in, zen phut hnak in cini phut hna hi ṭihnung deuh phun in um cang i cutluk cun eidin lei zongah thluachuah a dong cangmi kan si. Cun information lei ti tikah hlan lio ahcun carel awk hna an rak nei lo i atu ahcun a tam tuk lei ahhin zeibi khi dah ka rel lai, zeibi khi dah ka zumh lai tiah kan buai ngai cang. Cun phone kan nei dih i phone chungah zeizong vialte a tling dih ngawt ti phun khin ruah a si cang. Atu zongah online in thawng ṭhachimnak hna program kan nei kho. Facebook in, Instagram in tampi thil information thawngpang kan thei kho cang. Tunu kum li nga le bang ahcun online church timi hna zong hi a um khomi dirhmun zong si. I cu zong cu Pathian thluachuah ngai si. Biakinn zong sak hau lo. A bit le kau kongah buai um ti lo ti. I cu chan ahcun a nungmi kan si. Zeitluk thluachuah mi dah kan si. Uh, hnipuan fenh ei kong kan ti a si ahcun Hnipul fenh ei kongah Jesuh Khrih nih buai hlah u ti a zultu hna rak ti hna natin atu ahcun hnipul fenh ei kongah buai awk kan nei ti lo. Zeidah kai hruk lai timi tu ah khan kan buai tawn i tu le bang hi aa cheukhat le bang ahcun kan nu le pawl thil an i thleng i a tuchun cu hi khalar cu kai tlak deuh lo tiah an chiahmi hi ihkhun cungah zeimazat cu um khomi si. E cutluk cun fenh aih awk ah khan buai ti loin zeidah kai hruk lai timi tu ah khan aa buai ding phun in kan um i Pathian thluachuah kan dong ngaingai. I khualtlawnnak lei kam i kan tuah ka si ahcun aa mawtaw hna, motorcycle hna hi aa Laimi hmanh nih hin hlan lio i leng ka cit le rangtum cit phun in kan i cit cang. i hika Denmark ram zong hin motor hi inn khat pakhat hna in kan ngei i a cheukhat le bang ahcun pahnih pathum hna zong a ngeimi an um cu tluk cun Pathian thluachuah dongmi kan si i hlan nakin khual kan tlawng kho deuh a hlan ahcun Falam hna kan rak tlawng i Thantlang hna tiang lawng kan rak tlawng i a hlanpi kan kal khawhnak hi Kalemyu tiang hrawnghrang lawng ka si Kalemyu an kal ahcun vulei a dong cang rua ti phun in rak ruah a si Asinain tu ahcun vanlawng in ram kip ah khual kan tlawng kho. Hlatpi ah aa kan vak kan vai kho. Tangka zong kan hmang kho deuh. Kan chan zong a sau deuh. I cu chan ahcun khua a sami, a ummi kan si tikah aa kam khat lei in hnahnawh buaibainak tampi um ko bu. Pathian thluachuah hi relawk tampi um ko dakaw timi te kha van chim, biahmaiṭhi ah ka duh i Pathian thluachuah rel hi a thiammi hi an i lawm zungzal timi zong kha van chap chih ka duhmi si. Cu vialte a ngeimi kan si lo hmanh ah kan pum a dam rih a si ahcun Pathian thluachuah taktak cawk khawh lomi vawlei tangka in cawk khawh lomi a si. A ngaingai kan ti siah cun tangka nih a cawkmi a cawk khawhmi thilri hna kan hin tangka nih a cawk khawh lomi thilri pawl hna hi an hman an fak deuh. Tahchunhnak ah pakhat le pakhat i hawikomhnak, i dawtnak te hna hi tangka nih zeiti hmanh a caw khomi si lo. Caan caan ahcun cheukhat pawl cu an neihmi hi tangka lawnglawng si tawn. An sifak tuk i an neihmi tangka lawng a si. Zeitluk in dah ka rum, zeitluk mirum dah ka si ti hngalh kan duh si ahcun kan mitthli dorkhat a tlak tikah tlakpitu kan ngei maw timi te kha bia kan khiahpiaktu si. Nihin ni ah mi tampi cu tangka an nei, inn le lo ṭhaṭha an nei ko natein an mitthli tlak tikah tlakpitu an nei ti lo. An ngaihchiat tikah ngaihchiatpitu an nei ti lo. Ka chim duhmi cu tangka nih a cawk khawhmi thilri hna in tangka nih a cawk khawh lomi thilri hna hi am man a fak deuh timi te kha biahmaiṭhi ah sau ngai in van chim ka duh i cu nakin a biapi chinchinmi thluachuah Khrihfa tampi nih a relawk ah kan theih lomi kha tuchun caan ah nan sinah kan phuang ka duhmi si. Cu he pehtlai in Baibal cacang kai thimmi cu Efesa A ngan pakhatnak khan kan van rel lai i Efesa a ngan pakhatnak Baibal ca nan i keng a si ahcun nan umnak hmun cio te khan rak rel khawh le rak zoh khawh tu kha van i zuam cio law Efesa a ngan pakhatnak ka van rel a ngan pakhat a hme pakhatnak ka van rel ko lai. Pathian duhnak in Khrih Jesuh lamkaltu a simi keimah Paul nih Efesa khua i a ummi Pathian mi hna, Kaleynu khua a ummi Pathian mi hna, US ram ah a ummi Pathian mi hna kha nan umnak hmun cio kha an rak i chim khawh a si. Khrih Jesuh chung i nan nunnak ah zumhawktlak in khua a sami hna ca kaan kuat hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih nih vel le daihnak in pe ko hna seh. pathumnak ka van peh ṭhan lai. Kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le a Pathian cu lawm ko u sih. Zeicahtiah Khrih he kan i pehtlaihnak thawngin kannih cu vancung ram ah hin thlarau laksawng phunkip kha a kan pek. Vawlei a ser hlan in Pathian nih kannih cu Khrih chung i amah ta si dingin a kan thim cang. Cucaah a hmaiah a thiangmi le suai awk um lomi kan si awk a si. Khatiang kha ka van rel rih lai i a kan van chim pang khan kan peh ṭhan ti lai. E ka zawn te ah a hme pali khan kan van kal colh ko lai i vawlei a ser hlan in Pathian nih kannih cu Khrih chung i amah ta si dingin a kan thim cang a ti. Ho nih dah a kan thim? Thimtu i aho dah si ti ahcun Pathian a si. Khrihfabu sawhsawh an si lo. Organization sawhsawh si lo. Pathian, Pa Pathian nih a kan thimmi kan si timi te kha van chim ka duh. theme timi hi kaa zawn biafang te a hmangmi hi uh, participle tense in a hmang i a hlan in a rak kan thim i atu zongah a kan thim cuahmah i a rai dingmi zongah thim cuahmah kan sinak kha a chim dingmi si i eklogo ti khin a hram in a van rami si i cucu a sullam cu kanmah nih kan tuah khawhmi zeihmanh a um lo kan tling tlaknak zeihmanh a um lo Asinatein a vel thawng pak in a kan thim tinak ka si. Kanmah nih hlawhtlinnak pakhat hmanh kan nei lo bu ah a kan thimnak kha tahchunhnak ah Johan Angan Hlenga a hme hlei ruk nan nih nih cun nan ka thim lo keimah nih kaan thim hna timi kha khi zawn te thim a timi kha eclogo ti si ve. Kanmah nih zeihmanh i tlaknak hlawhtlinnak kan nei lo bu ah Pathian nih a kan thimnak te kha a chim duhmi si. Cucu zei can dah a rau ti ahcun zei hmanh ser hlan in a kan thim cangnak a si. Khrihfabu kan i thim tikah cha chairman hna hi kum hnih ca in thim si. Khuabawi hna hi kum khat ca maw kum hnih ca in maw i thim si. president zong hi kum li ca hrawng in i thim si. Asinatein hika hin cun Pathian bak nih a kan thim i kum khat ca, kum hnih ca men si loin zungzal ca in kan i tlak lo buin a kan thim timi te kha van chim ka duhmi si. Zeitik in dah a kan thim ti ahcun vulei ser hlan in a ti. Hika zawnte vulei a timi hi cosmos ti a hmang i cucu hi kan umnak vulei lawng si loin Universal arfi thlapa nih zeizong vialte ser an si hlan khin kan thim cang hna a ti. Ka zawn te ser a timi hi a Hebrew hol ahcun bara ti a si i cucu thil a um ciami in aa thing in ṭhutdenh te pawl kan sermi ka si lo. Zeihmanh a um lomi a thulopi khan thil pakhat ser ti ka si. Chim duhmi cu kan Pathian cu hi a kan thimtu pa Pathian hi mi sawsawh a si lo. Thil a um bak lomi hmanh in zeizong vialte ser ko khotu Pathian a si tinak hi a si. Cupa nih cun kan thim hna tikah zeitik in ti ahcun zeihmanh ser a si hlan in kan Mirang ca cun before the foundation of the world a ti i universe ah hin a dang chim loin arfi lawnglawng hmanh hi uh, Robert Gestro timi pa nih God and the Astronomers timi cauk a ṭialmi ahcun galaxy timi hi billion sawmnga hrawng hi uh, ruahdamh in ruahdamh khawhmi a um a ti billion sawmngang galaxy cu galaxy pakhat te nih cun a chungah hin arfi hi billion pakul hrawkhrang cio hi an nei ti cu tluk in a tammi cu he an kal tikah pakhat hmanh i sut khak lo tein um khawh ding vialte ke pa Pathian thinlung ah khin a rak um dih cang a thluak chungah design ah a rak um dih cang taktak ahcun tahan hrawng kalemim hrawng i lansung i motor pali nga te i ketnak ding hmanak hin engineer tampi nih an tuah arfi cutluk a tammi cu Pathian thluak chungah a rak um dih cang i cu vialte a rak ser hna hlan ah nangmah le keimah hi kan rak um cang, a rak kan thim cang tinak khi si. I zeicaah dah a kan thim ti si ahcun amah ta si dingin a kan thim cang. Kan chuah hlan tiin amah ta si dingin a kan thim cang. Cu thluachuah cu thluachuah sunglawi taktak, a sunglawi bikmi thluachuah si ko. Mi tampi nih rel kan thei tawn lo i cu thluachuah cu nihin chun ah hin nang le kei cu Pathian nih a kan pek timi te kha van chim chap ka duh i cucu amah ta si ding ah a kan thim i zeitin dah si amah cu caah amai ah a thiangmi le suai awk um lomi kan si awk a si a thiangmi a ti tikah hin Pathian nih a kan thim tikah rum ding zongah a si kho men Asinatein hika Baibal ca nakin cu a thiangmi si dingah a si. Cucu hagios ti si. Hebrew holh in cun hados ti si i cu a sullam cu zeithil si ti ahcun holy W-H-O-L-L-Y holy ti khi a si i cucu complete ti khi si. tling tinak ka si zei ruangah dah a thiangmi si hi kan herh ti si ahcun pa pathian cu a thiangmi si a thiangmi timi cu zeihmanh ai cawh lomi a tlingmi tinak ka si cu a tling tukmi pathian he cun hmunkhat te ah kan rak um ko natein sualnak ruangah kan tla cang i kan tling ti lo cucaah cun pathian sining kan si khawhnak dingah cun a tlingmi kan si hau. Cucaah thianghlim tein Pathian kan panh tikah kan tling complete kan si tinak ka si. Cucu zeiindah, zeiruang, zei thawng in dah kan tling khawh ti ahcun Fapa Jesuh Khrih thawng lawnglawng in kan tling khawh. A ngan, a hme pathumnak ah kan hmuhmi cu Khrih he kan i pehtlaihnak thawng in a ti. Cucaah cun Khrih a um lo poh ahcun kan tling kho hrimhrim lo timi te zong kha hika hin Paul nih a van chimmi a si. Cucaah cun a thianghlimmi kan si nak dingah aa thir hna, sui hna thiang tein um seh ti an duh si mei hna an khangh ta. Zumtu kan si tikah Pathian nih thlua kan chuah, a kan thim kan ti tikah harnak tong lo ding kha a si lem lo. Harnak kan tong lai, asinain cu harnak cu kan catang awng nak ding level kan sang nak ding tu kan si cami pui phit lo kan um peng si catang kai kho si lo cu ve bantuk in cun hi zone te thian hlim kan duh a sia cun vulei nih a kan pek mi harnak zong kha kan in ve si ko timi te zong kha ka in van chim chap ka van duh mi si kha a fiang lo mi hna a um sual a sia cun vei comment zong ah khan chim khawh le hal khawh kha van kan i zuam ṭhan te lai. Cun ka aw hna a din tuk a si ah khan cun van ka chim ṭhan te u timi kha van chim ka duh le. Cun a hme panga nak khan Pathian nih cun kannih cu Jesuh Khrih thawngin timi te kha Baibal ca nan neih a si ahcun Jesuh Khrih thawngin timi te kha van ring ṭhan u. Jesuh Khrih thawngin Pathian he nan Jesuh Khrih he nan i pehtlaihnak thawngin thawngin timi te kha a um lengmang. Hi cu caah cun hite hi a biapi taktak i Mirang nih cun thru timi ka si. Mah te kha a biapi tuk timi te kha van chim ka duh i Jesuh Khrih thawngin a fa i cohlan awk kha a rak timh cangmi le a duhmi a si. A timh cangmi timi te kha Christ destination tiah an ti Mirang nih cun khau khih ti ka si. A sullam cu kan chuah hlanpi vulei hramthawk hlanpi khan Pathian nih a fa si dingah a rak kan khaukhih cang timi te ka si. A mak bak si. Cutluk thluachuah sunglawi kan co hna hi. Vai, tuzing ka van chim le kai fiang chin thluahmah. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Nang zong kha nai fiang rih lo a si cun Pathian dawt tukmi na si. Vulei hram thawk hlan in Pathian nih aan thim cangmi na si, aan khaukhih cangmi na si. Hi biafangte hi theologian tampi nih an i elmi a si i kha lei pangah khan cun kan kal lai lo i i elnak lei kam si loin Pathian thluachuah lei tu ah khan kalpi ka van duhmi si. Fa i cohlan awkah timi te hi mai hi uh, adoption timi khi si. Cucu zeikhla si ti ahcun uh, hoiothesia tin a rai cucu fa i canter fa cohlan timi khi si. Cucu a hme lei khat ah kan van hmuhmi cu zeikhla si ti ahcun fa a kan cohlan tikah zei a thla cang ti ahcun rocotu kan si. Pathian nih a ngeihmi vialte a rocotu, rocotu timi cu aa, nu le pa caah fa upa bik asiloah a sunglawi bikmi, aa, nu le pa nih an i bochan bikmi fa nih khan roco si. Laimi kan phun le bang ahcun fa upa cem nih hin roco si cu mu. Cucaah cun nu chung chuak fa kan si lo natein Jesuh Khrih thawngin Pathian nih a fa i canter i a ro vialte cotu dingah khan a rak kan khau khih cang. Cu a rak kan khau khihnak cu vulei serhlanpi khan a si ti kha Paul nih a van chimmi si. A biapi, a biapi taktak. A sunglawi taktak fawn. Pathian fa kan van si bak in Pathian dawtnak le Pathian a ṭhawnnak Mi thawng tangah khua a sa i a dirmi an si. Kan fa he mi thawng kan i zawng tikah a cin sual lai ti kan phang peng. Pathian nih thawng tang kan um tikah hin ka fa, ka fanu, ka fapa te hi a re thei sual lai dakaw. Zeidah a herh ti hi kanmah nakin a let tampi in a rak theih deuh. Mi tampi nih cun Pathian nih a ka dawt lo, a ka daw lo tiah ai ruatmi tampi an um kho. Zeicahtiah kan duhmi kan hmuh lo ca zong a si kho. Natein fa ka van neih i fanu pahnih ka nei i an pa dirhmun in ka fanu le ca hin zeidah a ṭha bik timi hi ka theih ṭung lai. ice cream hna an hauh i a kik tuk caan a si ahcun zeitluk an ṭah zongah an zaw sual lai ti ka phan ka pe hna lo. Pathian nih hin kan herhmi hi a rak theih tuk kanmah nakin kan ca ṭhami a theih timi te kha van chim ka duh fawn. A kan dawt tuk. Cu a kan dawtnak cu bia a kan kamh i Psalm za le sawm thum le paruk kan rel le bang si ahkhan cun biakam hring si ko na van kir suh law Khi cacang pakhat te ah khin dakaw a dawtnak cu zungzal in a hmun timi hi voi kul le voi nga bak a nolh cu. Pathian nih a kan dawtnak hi ni khat ca zong si lo, kum khat ca zong si lo, zungzal in a fale caah a hmun zungzal in a si. Cu tluk cun do Pathian nih an dawt cu. Zeicahdah Pathian dawtnak hi kan hngalh khawh lo, kan i fiang khawh lo ti si ahcun Jesuh Khrih kan tingco lo ca zong a si kho. Greek pawl nih hin love timi hi phunlin an ngei i pakhatnak cu storge an ti chungkhar i dawtnak a si. Nu le va kar i dawtnak, sahlawh rualchan i dawtnak kha a si. Pahnihnak ah filius an ti i hawi le kom i dawtnak a si. A pathumnak ah cun eros an ti i nungak le tlangval karlak romantic love a si. A palinak cu Agapelaf an ti i Pathian nih a kan dawtnak kha a si. Innchungkhur khar i dawtnak, hawi le kom i dawtnak, nungak tlangval i dawtnak vialte a hliah a tlaitu cu a kapelaf a si. Nihin ni ah Pathian dawtnak, Jesuh Khrih nih a kan dawtnak kan i fiang lo a si ahcun innchungkhur khar ah kan i dawtnak le hawi le kom karlak kan i dawtnak le Nungak tlangval karlak in kan i dawtnak vialte a hliah cang hi a poih khomi si. Cucaah cun hi Jesuh Khrih nih a kan dawtnak te, Pathian nih a kan dawtnak te hi i fiang ta hna usih timi kha van chim ka duh i cu a kan dawtnak cu zungzal in zungzal a hmunmi si. Zungzal he zeitluk in dah sau hnga? Zungzal he zeitluk in dah sau hnga ti hi ka tuak lengmang tawn i keimah le keimah hi. zungzal hi aw zei can hme seh nga ka ti i zangtlang pa nih a ka chimhmi hi a ka uar tuk i zangtlang ti zong kha an min kha ka van telh zei ruangah ti cun thil chia si lo caah khan ka van telh duhnak si cu a ka chimhmi cu a zei thil si ti cun zungzal timi cu aw a ka ti thantlang i ka rak um lio ah a ka chimh i lung a cang taktakmi inn tiapi hi um te Cu lungpi cu vate hmetein hin kum khat ah voi khat lengmang a rak cuk i cu va nih cun cu lungpi cu rel dih i a cuk ah khan zungzal timi cu thok ai tim ka te lawng si ti. Ai tim ai thok rih lo. Cu tluk cun zungzal cu a saupi. Cu Pathian nih a kan dawtnak Jesuh Khrih nih a kan dawtnak hi zungzal a si. A sau tukmi a si. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cu thluachuah cu nang le kei kan nei timi te kha van chimchap ka duh fawn kan van kal ṭhan rih lai. Ka hin a hme paruknak ah Pathian cu a sunglawimi a laksawng ruangah hin thangṭhat ko u sih. A dawtmi a Fapa in a kan pekmi a laksawng ca hin thangṭhat ko u sih. Hika laksawng, laksawng tiah ti lengmang mi hi, uh, grace ti ka si. Christos ti si lo sile Charis tiin a rami si i cucu a vel tinak a si. Hi vel hi a lianngan tuk. Hika Efesa a ngan pakhat ahhin vel timi hi van rel u a vel, a vel thawngin ti hi a vel hi a va lianngan hringhran dah timi hi tam tuk a um i hika Bible uh, a ngan pakhat ah a biapi cem a muru cem ah an thimmi cu vel, Jesuh Khrih vel hi si. Cu a sullam cu zei thil a si tiah cun kan i tlingtlak lo bupi in aa Laiholh in zeitindah ka ti hnga? Aa thiamcoter ka ti hnga. Thiamcoter ti zong kha aa justification ti ah mirang nih an ti ṭhan i aa kan i hlawh lo bupi in cohlan kan ti ko lai cu ti. unmerited favor ti khi mirang nih cun an ti cu hmanh nih cun a va tlit taktak lo cucaah cun theologian pawl an i el lengmang i grace vel hi phun tampi in an chuah common grace timi te hna zumtu kan si zongah zumlotu kan si zongah pathian a vel cu a lianngan tuk caah tahchunhnak ah zumlotu ca zongah khan ruah a surter mi a tlangter ṭhiamṭhiam zumtu ca zongah timi kha common grace an ti. Tahchunhnak ah provenant grace he ti bantuk hna kha phun tampi in an umter. Cucun aristable grace timi minung nih kham khawh lomi Pathian vel he ti bantuk hna kha theologian tampi nih a biafang pakhat tein Pathian vel he an hrilhfiah khawh lo tikah an van chimmi si. Cucaah cun Pathian vel hi a ngan tuk hringhran timi te zong kha kan hmuh khawh si. A hme pasarihnak in kan van kal lai i Khrih thihnak nih kannih cu a kan luatter. Cucu kan sualnak kha ngaihthiam kan si tinak a si. Pathian vel cu a va lianngan hringhran dah! Hallelujah, Bawipa min thangṭhat si ko seh. Khrih thihnak nih kannih cu a kan luatter. Hika zawn ah Mirang Bible nih cun through his blood a ti. A thisen thawngin kannih cu a kan luatter. Hika luatter a timi hi aa Apolotros in timi an arami si. Cucu luatter ai khat ngai ko nain tlenh ṭhan redemption tiah an timi ra nih cun thil pakhat khat kha kan nei cang. Natein kan va pawng maw an kan miak maw pakhat khat kha si. Mah tikah khan ka i a si cang caah zei si hmanh ah ka va tlenh ṭhan hau ti kan va cawkmi kha a sullam cu si. Pathian he kan rak i pehtlaih peng ko natein sualnak ruangah kan tlu i Pathian he kan i, kan i thlau cang. Cucu Jesuh Khrih nih a thisen in a van kan tlenh ṭhan timi te khi a sullam cu si. Tlenh ṭhan timi mu. I Paul hi biafang hmang a thiam tuk i anmah chan lio ah hin uh, vai market ah hin sal pawl kha an rak zuar tawn hna. Cu an zuarmi hna cu mirum hna nih an cawk hna, an van zoh hna i a bomban hna, a tha pah, an van zoh i a ṭhawng ding rianṭuan khawh ding si cun a scale fanga in ka cawk lai, pakhat nih a lan, kan lan, a cak lomi, a der deuhmi kha cu an man ka tlawm deuh ve. Kha tikhan a zuartu pawl nih khan hrin an ṭem hna i mah kha a cawtu nih an van cawk hna tikah an hri kha an phoih hna i a cawtu pa caah khan an i cang. Hi zawnte ah Paul nih kha biafang kha a hmangmi a si. A korzaw timi zong in a caancaan cu a hmang i cucu market i an zuarmi salpa kha van cawk i luatter. Kannih zong kha sual sal ah kan um i cu sual market ti zuar cuahmah kan si lio ah khan Jesuh Khrih nih a thisen in a kan cawk timi te kha hika zawn te ah van chim duhmi si. Cheukhat Bible verse in ahcun atonement ti na hmang. Cucu khamhnak kan hei ti ko lai cu ti Lai holh in cun khamhnak. I cucu Mirang holh in at once meant ti khin a rami si. Biafang pathum in mu, syllable pathum in a rami si. Cucu Paul nih zeitindah a hmang ti ahcun hika hin Hebrew holh cun Kippur ti si i cu a sullam cu Rom cozah nih hin anmah chan lio ah lam khat tiah an ser lengmang. I Rome cozah hla nan cu tluk pin lam a rak ṭha lo. Timbo deuh in khual rak tlawng si. Asinain Rome cozah a van kai tikah fawizaang te uk khawhnak ding le khual tlawn khawhnak dingah rangleng in duhchung khual tlawn khawhnak dingah khan lam an ser. Kha lam an ser tharmi kha a caancaan ah cun a min tawn. A min tikah lam a ṭhanak le a minnak kha ai ruang kho ti lo. tangah a minnak a tla cang i zeiti hmanh in remh lo ahcun ai peh khomi kha si ti lo. Khakha pawl nih atonement timi atonement timi sullam taktak cu si. Pathian kha a thiang tuk cang i kannih sual i kan tlak tikah khan zeiti hmanh in Pathian he kan i ruang kho ti lo. Pathian sining kha kan phan kho ti lo. Pathian nih cohlan awk Minung kan si kho ti lo ti kha si. Cucaah cun cu cohlanmi ai ruangmi Pathian level kan si khawhnak ding ah cun Khrih kha kan caah a thi i a thisen a luang i atu cu ruang tein Jesuh Khrih thawngin kan um kho cang timi te ka si. Cu thluachuah cu nihin ni ah a comi zumtu kan si a sunglawi tuk. Cucu kan sualnak kha ngaihthiam kan si tinak a si. Sualnak a ti i hi aa hi zawn te hi aa trespass ti khi si. Trespass ti si i cucu ramri va lonh ti khi si. A ngeitu pa nawl loin ramri an ram ah va luh ti khi si. Atu ram i hruainak zongah hin pakhat le pakhat nawl i pek lo le i theih loin ramcung hna vanlawng i zuang khawh si lo cu mu. Khi bantuk khin hi zawntia sual a timi hi ramri Pathian ramri va lonh kha a chim duhmi a si. Taktak ahcun zeidah sualnak kan ti si ahcun tahchunhnak ah nawlbia a um ca a si. Phung a um ca a si. Tahchunhnak ah pakhat pa nih mawṭaw a ngei i pakhat pa nih a firpiak. A firtu ca cun motor thar a ngei le a nuam tuk cu ti. Nain fir piakmi ca a ṭha lo. Natein court an va kal tikah biaceihtu nih a firtu pa kha sual an phawt. Zeicahtiah fir kha a ṭha lomi si timi kha phung ah a um. Kannih zong zeicahdah misual kan si ti si ahcun Pathian nih hi tiang na tuah lai timi Pathian ramri kha kan lawmh. Cucaah cun Pathian mithmuh ah zeitihmanh in a tlamtlingmi kan si ti lo. Misual kan si cang timi te kha hi kan trespass timi cu a sullam si. Cu Pathian ramri kan va lonh cang caah khan zeitihmanh in Pathian hmai miding kan si kho ti lo. Asinatein a Fapa thihnak le a thisen thawngin kannih cu a kan ngaihthiam cang ti ka si. A sunglawi taktak si. Keimah hi tam tuk ah khi zei ka ti lai, ka van fianter khawh lo caah khan tahchunhnak ah Laimi chung kan pale linguistic lei ah a cawngmi tahchunhnak ah Dr. Hre Kio hna kan nei mu, ka pa bik. mah cun aa dak harve van bik hna khi linguistic i ṭha te ding in stik khan amah hna nih khin fiang deuh in van kan hrilhfiah hna sela a ngaih a nuam ngai dingmi le a ṭha taktakmi khi si hi kan ngaihthiamnak kan sualnak ah kan ngaihthiam timi effisis tin a rai cu effisis timi a sullam cu to release ti ka si chuahter tinak ka si ngaihthiam timi khi chuahter ti ka do si cu i uam ti khi si lo. Kan thinhangmi kha chuahter ti i chuah i lung i fahter ti lo kha a sullam cu a si. Cheukhat nih cun to forgive is to forget an ti. Ngaihthiam timi cu philh a si ko tiah an ti tawn. A kan philh khawh peng ahcun a ṭha tuk hmete. Sinain caan tampi ahcun kan philh kho cawk lo i kan van theih caan ah kan in puang ṭhan. kan ngaithiam kho ṭhan lo. Mah cun kan philh ṭhan. Kan theih tik poah kan thinhang. Mah kha kha ngaihthiam a si lo. Ngaihthiam timi cu theih cuahmah ko bu in lungfah ti lo kha ngaihthiam a si. Hika zawntiah Paul nih Ephesus ti a van hmangmi a sullam taktak Turlis timi cu Pathian nih hin kan sual cuahmah hi a theih ko. Hi pate hi misual dawh ko si cu, sualnak dawh rak tuah cu a tling lomi pate dawh si ti. A kan theih tuk, ai chinchiah tuk, a philh kho lo. Natein Khrih a thihnak le a thisen thawngin kan sualnak nih khan a lung a fahter ti lo. Kha kha ngaihthiam timi cu si. Ngaihthiam timi cu ka nupi A ṭhatlonak a palhnak ka theih tuk ko bu i ka lung a ka fahter ti lomi ka ngaihthiammi kha ngaihthiam timi cu a si. Pathian vel cu a va lianngan hringhran dah! Zeiruangah dah a kan ngaihthiam? Jesuh Khrih thihnak le a thisen thawng le a vel a lianngan tukmi thawngin ngaihthiam kan si ti kan si. Kha vialte thluachuah kha a cotu zumtu kan si ti kha theihter ka van in duh chap hna. Kha kan caan sau cang atu mi nazi cheu kan kal cang ca khan a dihlak in kan kal kho ti lai lo i a tang deuh kan van rel si cun tampi kan van rel ṭhan te u law Thlarau in aamah khaannak seal hna zong kha a kan chumh. Cu seal a kan chumhmi cu ahohmanh nih chuhpiak khawh a si ti lo. Seal timi hna cu aa Rom chan lio ah an rak hmang i Caesar nih seal a cumh cangmi cu ahohmanh an rak phoih kho lo. Caesar seal zong si lo atu cu Pathian thlarau nih sil a kan cukmi ka si. Ahohmanh nih a kan lakpiak kho ti lo. Kha vialte thluachuah le biakamnak kha a comi kan si. Pathian nih bia tampi a kan kamh. Kan chim cang bantuk khan zungzal in kaan dawt hna lai. Daihnak kaan pek hna. Kaan umpi zungzal hna lai ti zong kha a kan kamh. Daihnak areni tiin a ra i cucu ṭhibang together hmunkhat te i ṭemṭi ti ka si. Jesuh Khrih nih daihnak kaan pek hna a kan ti tikah khin harnak nan tong lai lo ti ka si lo dakaw. Harnak nan tong cuahmah ko zongah nan paw tiah ka um nan sinah ka um i kaan tuarpi peng ve hna ti khi a sullam cu si. Japan ram i theologian minthang taktak Kusu Kuyama timi pa nih ca a ṭialmi pakhat cu Three Miles an Hour God timi Suimilam pakhat ah mengthum a kal khomi Pathian timi ca ṭial i a tlangtar ka zoh tikah ka khuaruahhar. Pathian cu zeizong vialte tuah khotu khoika paoh ah a ummi kan ti. Zeiruangah dah mengthum lawng kal khomi, suimilam pakhat ah mengthum lawng kal khomi Pathian tiah a ti hnga timi kha ka ruat ngai i cu ruat bu te cun cu cauk cu ka cuanh. Ka van rel i minung pum tlamtling ngandammi nih suimilam pakhat ah kan kalmi hi mengthum a si i mengthum kan kal tikah kan van i thawh bak khan Jesuh Khrih kha kan paw tiah a um peng ve i suimilam pakhat a mengthum kan phanh tikah Jesuh zong kha mengthum a phan ve ti kha a si. Kei chim ding cu Jesuh Khrih hi kan pawng te ah kum fatin te kan ṭhut kan dirnak ah a um peng. A hlanpi lawng ah a ummi Pathian si lo dakaw atu nihin i kan ṭhutnak, kan dirnak, kan rawl einak cabuai cung zongah dakaw a kan ṭhutpi ve. daihnak kaan pek hna timi ah khan harnak nan tong ko lai na tein nanmah he hmunkhat te a ka um peng i cu nan tuarnak nan lungretheihnak vialte cu kaan khawmhpi hna nan ka auh tikah kaan hngalh peng hna ti khi a sullam cu si cu lawng cu si hlah e a kan kamh rihmi cu zungzal nunnak hi vulei kan nun chung lawng si loin Jesuh Khrih nih Johan a ngan hlei li a chimmi cu nan caah hmunrem ah ka kal lai kaan lak ve hna lai Sunglawi tuk. Biaknak dang nih ahohmanh nih an neihmi si lo. Cu thluachuah cu zumtu lawnglawng nih kan neihmi, kan fiang khawhmi a si. Engineer, vawleicung engineer nih inn an sakmi hmanh a va ṭha tuk si ko. Hi vawleicung vialte a sertu engineer, designer Pathian nih a va sakmi inn i va kal ding cu ka vai ngaih te. Zultu pawl zong an khuaruahhar tuk. Zeitindah kan rat khawh lai? An ti. Jesuh nih nan thinphang hlah u. Lam le biatak le nunnak cu keimah hi ka si ti. Cu hmun kan phanh khawhnak ding i lam cu Jesuh Khrih si. Cu thluachuah zong cu Pathian nih zumtu kan caah a kan kamhmi si. Thluachuah rosung tuk a ngeimi kan si. Cucaah cun nihin thawkin na thluachuah re timi te kha van chim ka duh. Na lungretheinak na khuaruahhar vansannak lawngte kha rel peng hlah. Pathian nih thluachuah a kan pekmi a sunglawi tukmi tangka nih cawk khawh lomi hi rel i zuam hna sih. Mi tampi cu tangka le vawlei thluachuah tu thluachuah kan rel i kha kongah a buaimi zong kan um tawn. Kha bantuk ah kan buai tuk sual lai ti ka phang ngai te. taktak ahcun tuan deuh ka chim bantuk khan tangka nih a cawk khawhmi nakin cawk khawh an van fak deuh cu kan neihmi vialte dihnak dingah hin a dang tampi a hau lo kan kal pakhat a ṭhat lo siasin ai za tuk cucaah cun Pathian nih thlarau laksawng a kan pekmi hi ruat bu tein Hmailei karhlang hna suh, nifatin khua kan sak lai kan relnak ah Pathian thluachuah hi a relzia thiammi, a hngalmi zumtu si hna sih timi te kha tuchun caan ah kan hrawmh khawh tawk siseh law a, a ṭhatnak a si ahcun kan dihlak caah Pathian nih thluachuahnak kan pek piak ko seh, thlacamnak ka van nei ta lai. Hallelujah a lianngan tukmi kan biakmi kan Pathian Bawipa, nihin zing